Genesis chapter 3 Bjale noga e be e le phoofolo ya mahlajana kudu go feta diphoofolo tšohle tša lešoka tše Morena Modimo a di dirilego. Ka gona noga ya botšiša mosadi ya re, A Modimo o tloga a le boditše gore le seke la ja dienywa tša mohlare ofe le ofe mo serapeng? Mosadi a e fetola a re, Re ka ja dienywa tša mohlare ofe le ofe ka mo serapeng, ntle le tša mohlare wo o lego gare ga serapa. Modimo o re boditše gore re se ke ra ja dienywa tša mohlare wo goba ra o kgwatha. Ge re ka dira bjalo, re tla hwa. Noga ya mo fetola ya re, Taba yeo ga se therešo, le ka sehwe. Modimo o boletše bjale ka gobane a tseba gore ge le ka uja, le tla ba le tlhaologanyo la swana le yena, mme la tseba se sebotse le se sebe. Mosadi a bona gore mohlare wo ko mobotsebotse le gore dienywa tša ona e ka ba tše bose ge motho a di ja. Gomme a gopodišiša gore e ka ba mo go bose bjang go ja dienywa tšeo le go ba le bohlale. Ka fao a fula tše dingwe tša tšona a di ja. A fa mogatšage tše dingwe mme le ena a di ja. Ge ba seno di ja, ba ba le tlhaologanyo mme ba lemoga gore ga se ba tšwara. ka gona ba rokaganya matlakala a mogo ba a tšwara mantšibueng ao ba kwa morena modimo a itshepelela ka moserapeng mme ba mo utamela gare ga mehlare eupša morena modimo a bitša monna a re o go kae monna a mo araba a re ke go kwele o sepela ka moserapeng ka tšhoga mme ka go utamela ka gore ke be ke se ka tšwara Modimo a mmotšiša a re, Ke mang yo a go boditšeng gore ga se wa tšwara? A o lle dienywa tšela ke go boditšego gore o se ke wa di ja? Monna a mo fetola a re, Mosadi yo o mmeilego mo le nna o mphile dienywa tšeo mme nna ka di ja. Morena Modimo a botšiša mosadi a re, Ke ka lebaka lang o dirile taba ye? Mosadi a mo fetola a re, Ke noga yeo e mphoraforeditšego gore ke di je. ke moo morena modimo a itšego go noga ka gobane o dirile taba ye o tla rala thogako ye o tla tšhabja ke diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka go tloga bjale o tla goga fase ka mpa wa ja lerole bophelo bja gago ka moka ke tla dira gore wena le mosadi le hloyane le gore ditlogolo tša gagwe le ditlogolo tša gago di hloyane ka mehla Ditlogolo tša gagwe di tla go pšhatlaganya hlogo, mme wena o tla ba loma direte. Gomme a re go mosadi, Ke tla go atišetša mathata ge o ima, le bohloko ge o belega. Le ge go le bjale, o tla no fela o duma mogatšago, mme wa laolwa ke yena. Mme a re go monna, O theeditše mosadi wa gago, mme wa ja dienywa tše ke go boditšego gore o se ke wa di ja. Ka lebaka la seo o se dirilego, mobu o rogakilwe. O tla tlamega go šoma ka boima bophelo bja gago ka moka, gomme lefase le go hlagišetše dijo tše di lekanego. Lefase le tla hlagiša ditshehlo le metlo, wa ba wa tlamega go ja ditala tša naga. O tla šoma ka boima wa tšwa kudumela go ikhweletša dijo mobung go fihlela o uela mobung gobane o bopilwe ka ona. O bopilwe ka mobu mme o tla fetoga mobu gape. Adama a rea mosadi wa gage leina la Efa ka gobane e be e le mma go batho ka moka. Gomme Morena Modimo a direla Adamo le mosadi wa gage diaparo ka mekgopha ya diphoofolo a ba apeša tšona. ke ka fao morena modimo a itšego bjale batho ba swana le rena ba na le tsebo ya se sebotse le se sebe ga ba swanela go dumelela go ja dienywa tša mohlare wa bophelo mme ba phelela sa ruri ka fao morena modimo a ba raka serapeng sa eden mme a dira gore monna a leme mobu wo a bopilwego ka ona ka lehlakoreng la ka bohlabela la serapa a bea bakherubi le tšhoša ye e laumelago ka mathoko ohle go thibela motho go batamela mohlare wa bophelo.